اسلام علیکم ویوار کیا حال چال ہیں طبیعت سے ٹھیک ہے امید کریسو دوست احباب سب ٹھیک ٹھاک تندرست فٹ فاٹ ہو سن آج دا ماشاءاللہ پیارا ولاگ کرینے شروع ویوار آج ماشاءاللہ ٹورنامنٹ ہے بڑے زور دا ہارڈ بال دا ٹورنامنٹ ہے تے اج ماشاءاللہ اساں گورنمنٹ آف دی ہائی سکول گئے ہیں ولاگ بناون بڑا پیارا سرائیکی کلچر دی خوبصورتی کرکٹ بال ہارڈ بال دی کرکٹ بال ہے تے ویور ماشاء اللہ جڑے رہو ساڑے چینل نال تاکو آج دا ماشاء اللہ پیارا ولاگ مزیدار دکھینے کھیل تا خوبصورت ولاگ تے ماشاء اللہ آج کرکٹ دا گراؤنڈ لگا ہوئے دے دے پے وے ویور تے اور ان شاء اللہ تعالیٰ جڑے رہو ساڑے چینل نال دوست احباب جڑے جڑے ساڑے چینل تے نویں ہیں تواڈے کو ریکویسٹ ہے پیاری جی چھوٹی جی ایک چینل سبسکرائب کر چھوڑو بیل آئیکن گھنٹی پریس کر چھوڑو کیونکہ آون والی نوٹیفیکیشن سرائیکی کلچر دی سلیم کھوکھیالے دی ویڈیو تہاکوں ملدی رہسی۔ عوام بہوں زیادہ آئی ہوئی ہے۔ ٹورنامنٹ تھیندا پئے کرکٹ ہارڈ بال دا تھیندا پئے۔ اور اگاں چل کے تہاکوں پیارا پیارا ولاگ ڈیکھینے سرائیکی کلچر دا۔ ساڈے چینل نال جڑے رہو تہاکوں پیاری پیاری محبتاں ڈیندے رہسوں اساں۔ اور تساں ساکوں پہلے وی ماشاءاللہ محبتاں ڈیندے پئے وے ہن وی ڈیندے پئے وے ایویں پیار ڈیندے رہو ساکوں۔ اساں تہاکوں سرائیکی کلچر توں پرموٹ کریندے رہسوں خوبصورتی پیارے پیارے چھوٹے چھوٹیاں خوبصورت گاؤں دیاں چیزاں۔ ویور جڑے رہو ماشاء اللہ تک ماحول دیکھنے ہیں سرائیکی کلچر دی خوبصورتی کرکٹ گراؤنڈ کرکٹ دے شوقین لبر جتنے بھی ہیں سبسکرائب کرن پیارا جی کمنٹ کر چھوڑن اور انہوں کو ٹورنامنٹ دا میچ دکھیں دے رہو اساں جی میں ویور سا کو پیاری جی جتوں خبر مل دیا اساں میں نے دوڑے واسے سپیشل ویلاگ بنے نے اور محبتہ تساں سارے بنے دے پہ ماشاء اللہ تو اساں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی دکھیں دے رہو ویور جڑے رہو سارے چینل نال تہاکوں پیارا پیارا مزے دا لیول دا ولاگ بنا کے ڈیندے رہوساں۔ جڑے رہو ویور ساڈے چینل نال ڈیدھے پے وینا گورنمنٹ ہائی سکول دا گیٹ ہے بڑا پیارا جیار خوبصورت جا گیٹ ہے۔

محبتاں ونڈیو سپورٹ کیتیو ویور تاکوں پیارے پیارے سرائیکی کلچر دی خوبصورتی تاکوں اساں ڈکھیندے ہو۔ ساڈے چینل نال جڑے رہے کرو۔ اے تھیندا پئے ٹونومنٹ سر۔ اے سائیڈ دے دبی دا میچ اے سائیڈ دے ٹونومنٹ اے۔ اس سائیڈ تے ویور دھپی دا میچ لگا یعنی کہ فٹ بال دا فٹ بال جال دے اتو کراس کرنی اے بڑا پیارا میچ ہے اس سائیڈ دے ٹورنامنٹ تھیندا پہ ہارڈ بال دا اس سائیڈ دے دھپی دا میچ فٹ بال میچ تھیندا پہ تے پیار کیتی رکھو سارے نال جڑے رہو ایویں تک اساں پیارا پیارا مزیدار ولاگ لکھیں دے راسوں ریونیو ویور جال لگا ہے سائیڈاں دے آدھی جو بندہ کھیڈدا کھڑا ہے باقی سائیڈاں دے ہن سارے اے فٹ بال آلا بھائی وے دا پی میچ فٹ بال دوست احباب نال ہن ساڈے اساں ولاگ بنیندے ودے ہوں اپنی سائیڈاں دے گپاں شپاں لگے ماحول بنائی پین ویور اے کرکٹ لور جتنے وی ہن کرکٹ لور واسطے ولاگ اے بڑا پیارا ولاگ اے سارے نال محبتاں ونڈیسن ویڈیو واچ کریسن تہاکوں تاں سمجھ لگسی ویڈیو دے کیا ہے تے کیا نیں ویور پوری ویڈیو ڈیکھسو تاں تہاکوں سمجھ لگسی سلیم کھوکھے آلے پاک ویلیج نے کیا کیا ویڈیو تے کیا ولاگ ڈیتے ویور پوری ویڈیو واچ کریسو تہاڈی تاں تہہ دل توں شکر گزار ہیں تہہ دل مہربانی تہہ دل توں شکریہ۔

جڑے رہو ساڑھے چینل ویور تساں دے دے پہ ہوئے نا بڑے پیارا اور مزیدار لیول دا کھینا پہ کرکٹ جال لگا جال دے سیڈاں دے سارا جال ہے اچھا ویور اگاں آگے ہسے دے دے پہ ہوئے نا اس سیڈ دے فٹ بال چاہ کے کھیڑ دے بازن اے بڑا پیارا ہے واک کریندے ودن فٹ بال نہیں چیوتے ویور سوری میں کہ فٹ بال چا کے گھومدے ودن اے واک تھیندی پئی اس سائیڈ دے واک کے جڑے کھیلن والے سٹوڈنٹ ہونے فٹ بال والے کبڈی والے واک کریندے پن سورج ماشاءاللہ غروب تھیندا پہ بڑا پیارا کرن نظر دی پہ دیدے پہ لیول دا موسم سرائیکی کلچر دا خوبصورت پیاری کرن تے ٻیئے سناؤ ویور صاحب ٹھیک ٹھاک ہو نا تندرست ہوسو امید ہے سب دوست احباب جتھاں وی ہوسن تندرست خوش ہستے وسدے ہوسن کیونکہ ساڈے یوٹیوب فیملی ممبر ہیوے دوست جتنے وی ہیوے ساکوں سپورٹ کیتی رکھو محبتاں ونڈی رکھو ساڈے نال تاکوں پیارا پیارا مزیدار لیول دا ولاگ اساں ڈکھیندے رہسوں سرائیکی کلچر دی خوبصورتی اتھاں تھیندی پئی ہے پریسٹک۔

اور ساکوں اہیں پیارے جے ماشاء اللہ خوبصورت جے ولاگ نال ساکوں ڈیو اجازتاں نیکسٹ ٹائم اساں کل نواں ولاگ گھن کے تہاڈی خدمت اچ آسوں ویور۔